But King Jehoshaphat ask, We no get any prophet among us for here? Make he help us find that from God. One of Israel king servant come answer, Shaphat pikin, Elisha wey be the pour water for Elijah hand dey here o. Our Bible reading dey for Second Kings chapter two verse four to twelve, and e talk say, Elijah come tell Elisha, Make you stay here, wait for me, because God send me go Jericho. But Elisha answer am, As long as God and you dey alive, I no go leave you. So they come go Jericho together. Then the prophet sons wey dey Jericho come meet Elisha. They come ask am say, You know say na they come ask am You know say na today God wan take your oga comot for your hand so? Na im Elijah come answer them, Yes, I know, but make una dey quiet. Elijah come tell Elisha, Make you stay here, make you wait for me, because God send me go Jordan river. But Elisha answer am, As long as God and you dey alive, I no go ever leave you. So dem come go together. Fifty students wey dey go prophet school come stand dey look Elijah and Elisha as dey stand near Jordan river. Elisha come use the garment knack the water and the water divide into two. The two of them waka pass for dry ground. After they don waka pass, Elijah come tell Elisha, Tell me what you want make I do for you before God go carry me go heaven. Na him Elisha come answer am, Abeg, make you let me get double of the power wey you get. Elijah come answer, Wetin you ask for so? e no dey easy o but if you see me when God dey carry me go you go get am but if you no see me you no go get am as dem dey waka dey talk dey go na im one chariot wey get fire come out at once come separate the two of them then strong breeze come carry Elijah go heaven as Elisha dey look he come dey shout my papa my papa di chariots and soldiers for Israel. So you no ever see Elijah again. Elisha come tear him whole cloth to pieces. Now the message. God fit give you right hand man. He fit even make you be right hand man to another person. No one among these two big pass each other. Whether God give you person will be your right hand man or you yourself na another person right hand man if you do your work as God want make you do am him by himself go reward you well well I be get one right hand man like that when him name na Pa Abiona although he don die now everybody know am when he dey alive as Papa DGO dem dey call am Deputy General Overseer when i just be general overseer that time when i still young well well i be don dey the church for only seven years but some people dey wey be say they start the church together those people don get am for their mind say i must fail and e no go get anything wey i talk wey dem no go counter But this Papa DGO, he dey my back can't pay every time. This man oh rich to be my papa, but he always dey stand by my side. He dey fight all my battle and he always dey make sure say all the instruction wey I dey give, people dey obey them and they dey follow them. e no concern am wetin those people wey dey beef me dey talk about me or wetin dem dey do because of me. That time e be get one time wey be say Christians like to dey fight fight and quarrel quarrel the day when I hear say they don start their quarrel again I come carry the matter meet papa DGO he no even allow me make i land finish he come tell me me i no worry i go go deal with them he dey heaven now and he wear crown wey get plenty stars because na better right hand man he be to me for exodus chapter 24 verse 12 to 15 when god call moses come inside cloud na only joshua follow am go when moses wan comot for dis world joshua no be one of di elders o or leaders of any of di tribe wey dey israel but joshua wey be pesin wey you fit call moses errand boy na im god choose to take continue di work and make im lead di children of israel reach promise land For First Samuel chapter 3 verse 1 to 9, God call Samuel one night. He come see say na Eli dey call am. For midnight when Samuel suppose to dey sleep, he come dey run up and down make he take answer Eli because he think say na Eli dey call am. That one na better right hand man. Because of wetin he do, God come give am power make he fit dey choose king and remove king. My brethren, if God don tell you make you be another person right hand man, you need to look am as opportunity o. Oh. Make sure say you do your work well well as your power reach and make you know say na only Baba God fit bless you well well. Di main point for today message be sey if God make you anoda pesin right hand man na assignment wey dey great well well and you must take am very very important. I thank una as una lis ten to di open heavens on the go for pidgin. My name na Williams Glory make una enjoy di rest of una day o till we go meet again tomorrow. una bye bye. Jesus.